Rhys Oriolodl sydd yma, a dyma boster yr wyddor, Oriolodl. Um, am dilyn y llwyddiant mae wedi cael hyd yn hyn, ni'n mynd i drio gweld os ni'n gwneud un o'r doodles yma fel her fach newydd i chi. A mae Dyfan yn fab bum mlynedd wedi, fi wedi bodloni i trial wneud e gyda fi heddi, jyst i brofi bod e'n bosib i unrhyw un o unrhyw oed i wneud un o'r rhain. Felly, um, mae fe cam wrth gam. Bydde fe'n gret gweld eich gwaith chi ar y diwedd. A yn amlwg chi'n chi stopio'r fideo yma ar unrhyw bryd i gael um, trwsio pethau, gwella pethau, newid pethau, mynd ôl i'r dechrau sy'ch chi moyn. Heddiw, Yr un ni'n mynd i wneud yw'r un bach yma fan hyn. So ni'n mynd i driol gwneud y cranc, gan mae hwn yw un o'n ffefrynnau i. Dilynwch y fideo, cofiwch rannu ar y diwedd, pob lwc! Right, y peth cyntaf wneud yw cylch mawr neis ar y dudalen. Da iawn. Nesa, Ni'n mynd i wneud braich y tanc yn dod lan ar y dde a'r un peth yr un maint yr ochr arall. Da iawn. Wedyn, ni'n mynd i wneud rhan fach ar dop un braich a rhan fach ar dop y braich arall. Da iawn. Wedyn, tu fas y fraich ar y dde, ni'n mynd rownd. A wedyn ni'n gwneud cut tebyg ar yr ochr arall. Da iawn. Wedyn ni'n mynd i wneud un llai ar yr ochr arall. Ond dyn nhw ddim yn cael eu cylch. Da iawn. A'r un peth to. Da iawn. A wedyn ni'n gwneud zigzag. So ni'n mynd i fynd syth lawr ar y ddau ochr. So ar yr un tu fas. Da iawn, yr un peth yr ochr arall, yr un ochr hen. Na ti, oce. Okay. A wedyn ti'n lli cael hwnna wedyn. Trwy mynd ar y draws. Oce. Okay. Da iawn, yr un peth yr ochr arall. Hyfryd. Wedyn nesaf, ni eisiau gwneud dwy linell teine yn dod lan un ochr, dwy linell teine mynd lan yr ochr arall. Ok, i'r y llyged. Da iawn. Wedyn ni'n mynd i'r cylchoedd ar y top. A wedyn ni eisiau rhoi llyged mewn tu fewn. Da iawn ti. E. Wedyn ni eisiau ni dechrau wneud y coesau. So ni'n mynd i wneud un dau, tri un ochr. Da iawn. A wedyn edrychwch ble mae fe mynd yr ochr arall. So ni'n mynd i wneud yr un peth yn dod mas yr ochr arall, fel bod nhw'n cyfateb i'w geled nhw. Sym rhaid bod yn berffaith, hyfryd. Wedyn, ni'n mynd i wneud rhan bach i bob coes. So ni'n mynd un, dau, Tri. A wedyn yr un peth yr ochr arall. Un, dau, tri. Da iawn. A wedyn i orffen siap y cranc, ni'n mynd i wneud y coesau. So ni'n mynd lawr a lan i wneud rhyw fath o dreiongl bach. A ni'n mynd i wneud hwnna ar gyfer pob un lawr a lan bob tro. A'r un peth yn dod lan yr ochr arall. Sym rhaid bod nhw gyd yn union yr un peth. Ond dylai fod chi chi eich goes y yn y diwedd. Da iawn. Rhaid y cam nesaf, ni'n mynd i dorri y cilch yn ei hanner. So reit o'r canol, syth lawr i ganol e. Hyfryd. Wedyn, ni'n mynd i dorri hwnna yn ddau hanner, so lle wtio fanna, da iawn dy fan. Wedyn yn mynd yr un peth yr ochr arall, torri hwnna'n hanner. Hyfryd. Right de, a wedyn ni'n mynd i ddechrau gwneud y cy. So yn y bocs cynta, ni'n mynd i wneud bocs yn dod lawr fel a wedyn gallwn ni liwio hwnna mewn. Da iawn ti. Y bocs nesa, mae eisiau ni wneud yr a a. So ni'n mynd i fynd lan, a wedyn ni'n mynd i fynd ar draws. Iawn, so yn y bocs sy'n sdytio nawr, mae ti dyr y draws chydig, a wedyn lawr. Hyfryd, da iawn. Yn y bocs bach, ni'n mynd i wneud llinell yn dod lan, a wedyn llinell bach yn y canol. Os eisiau gwneud un dwbl yn y bocs bach, a mae eisiau watch bod nhw ddim yn cyffwrdd yr ochr,

Dwi eisiau helpu ti. Okay, so llinell bach yn dod lawr fanna. Ar draws, so ti'n gallu lliwio hwnna mewn, iawn. Da iawn ti. Da iawn, yna chlad ti nawr. Right, box drws nesa. Dot yn y canol syth lawr. So dot yng nghanol y box nesa. Na ti, a syth lawr. Wedyn ni'n gallu gwneud yr un peth reit ar ei bwysau. Fel bod gyda ni dwy linell tenau. Da iawn. A wedyn cau y top. A wedyn chi lliwio straight fe na mewn. Da iawn. A wedyn cy arall ar y diwedd. Yr un ffordd yn eithon ni'r un cyntaf. Mae'n gallu mynd lawr ac ar draws i wneud y bocs. So yn debyg i fel ysdi hwn, so ni'n mynd draw, lawr, nôl draw, a wedyn lliwio'r bocs bach na mewn. Da ti, da iawn. A wedyn, ni wedi gorffen yn cranc, a er mwyn addurno y gwaelod, ni'n gallu ysgrifennu'n enw ni lawr. A wedyn ni wedi arwyddo fe, a ni wedi gorffen yn cranc ni. So beth ni'n mynd i'n nesaf nawr yw'r lliwio nhw, a gweld sut maen nhw'n edrych ar ôl lliw. A wedyn newn ni ddangos nhw i chi ar ôl gorffen. Wrth liwio, mae fy syniad da falle peidio defnyddio'n union yr un lliw, um, neu mae'n mynd i edrych bach yn ddiflas. So, falle cael um, cysgodion y shades gwahanol o yr un math o liw. So, falle mae dy fi fan hyn nawr cymysgedd o oren a coch a brown, a wedyn gallen ni ddefnyddio nhw ar gyfer wneud y gwahanol siâp. A dyw e ddim yn gwneud gwahaniaeth, mae'r cranc yn amlwg yn weddol o gymesur, so gallwn ni fod yn dewis yr un math o liw ar gyfer un crafanc a chrafanc i fatsio'r ochr arall. Um, yr un pethau dy'r coesau ni, gallwn ni wneud e'n hollol ar hap, mae fe lan i chi. Um, gweld beth gallwch chi ddylanda. A dyma ni, y ddau wedi gorffen ar y diwedd, yng Nghranci a Cranc Dyfan. Nid i'n mynd rownd Cranc Dyfan gyda pen di ar y diwedd hefyd i wneud y sefyll mas ychydig yn fwy a i liwio darnau bach arall le mewn hefyd. A, wel, fel chi'n gallu gweld, maen nhw'n edrych yn arbennig. A mae fe hefyd yn profi Gall unrhyw un o unrhyw oed wneud y doodles yma. Um, ar ôl i chi orffen, bydd fe'n gret gweld eich doodles chi. Cofiwch i rannu nhw a dweud faint chi wedi mwynhau y fideo os chi wedi. Bydd fe'n gret rannu gyda pobl eraill hefyd a dwedwch wrth eich ffrindiau chi i ddilyn sianel YouTube o'r aelodl hefyd. Diolch a cadwch lygad mas am un arall.